Nō ki aroha anō hoki ki tana matua, ki a Te Arikinui, a Kīngi Tūheitia, Pōtatau Te Wherewhero, ā, me kī rā i tērā tau pau kei mutunā, i haere mai e tērā o tō tātou Arikinui. Nō reira, ko tēnei te aroha. Te harikoa hoki, ā, nei rā ko tana tamāhine rā, Te Arikinui, ā, Kuini nā Waihoronu te pō, ā, ko haramai rā, Ki te whakarangatira, ki te whakahōnore i tēnei rā. He tapuwae haruru ki tana tupuna ki a Korokī, ā, ki tana tupuna ki a Te Atairangikaahu, ki tana pāpā ki a Kīngi Tūheitia. Ko ia i tēnei rā, kua haere mai ki te whakaratarata ki ō tātou huānga o Mātaatua waka whānui. Kei te tino, wai, kei te toko ake te aroha, kei te māu māu maihara tonu au ki tana matua. Waino te me nui, ko ia kei te takai ana a Makenu, tona papa, tae atu ki te kaupapa nui ku taina ki runga i ona pakihiwi. Haere mai, haere mai ra. Me kira e krau e Rongonui, e krau e Ngakaunui, Eruera Manureretera. Me kira i roto i a e ra, Ko te tāwharau i a Mātaatua, ā, koirā tana, tana moemoea. Ana ka haere. I runga nei te tono mai rā tērā rangatira hoki a Tākuta Maharaia Winiata kia haere atu ki te poukai tuatahi i roto i a Hūria, i a, a Tamarāwaho. Ana ka haere te, te Karauna, mēnā kurau i nā kuia o, o, o konei, ka kite te, te poukai tuatahi, ā, e tū ana iho rā i, i Hūria, ana, Ka puta, ka uru te hiahia ke tuera ki roto i a tatou. Hara mai ra, i raro i nga whakamarumaruhanga o tou tipuna maunga i a Putauaki. No reira ka tika ra nga korero ko koe tena, te Kuini o Mataatua, Kei te harikoa ahau. Ai, ka kau ahau i te pouri mōna. Kei te harikoa au mō tana tamāhine, kōrero i a ia tēnā tūranga. Ka, ki ōku whakaaro, ka taea e ia. Ka taea e ia. Te, te mahi i hōmai māna. Nē. Te mahi i hōmai māna. Te awhi i a tātou, te iwi Māori. Engari, mā tātou tonu ai e awhi, nē, kia ōrite te iwi Māori ō rātou whakaaro kia kotahi ngā whakaaro. I ngā wā o mua, i ngā wā pērā i a Te Atairangikaahu, kia Kīngi Tūheitia, kāre tēnei mea a te Kīngitanga i tino pā ki ō tātou rangatahi, ā, kai te kōrero au mō te rangitaiki, ā, i mau ai tēnei āhuatanga ki roto o te whaipoto. Ā, i tēnei tau, te whakaaratanga ake o tō tātou Ariki nui, ā, ngā waihono i te pō, nō te mea he rangatahi ia, ā, e pupū ake rā, ā, e hīkaka ana rā te rangatahi, ā, ki te tūtaki, ā, ki te whakanui i a ia. Kei te tangi tonu e taku Kuini nā runga i tā āhuatanga, i tō rangatahitanga te noho ki runga i taua toronora, kia kau ake e waiho koe ki waenganui pārae me tō kotahi, anei rā tō waka a Mātaatua kua tae mai nei i tēnei rā. Ko te tangi ki o tatou mate. E mai i tera tau, mai i te mate o te kingi, tae noa mai ra ki tenei ra, e haere tonu nei te toki o aituā. Me te mea nei, ehake i te mea he tangata iti enei, ko Tariana tera, ko te pāpā o Che Wilson tera, ko wai atu, ko wai atu. Ka mutu, he tangi i te mate ka tahi, engari he kokiri i etehi kaupapa. mō te ao Māori, te kotahitanga o te ao Māori ki mua, ka rua. E kite rā koe, koinei rā, me kī rā, tērā tuatahi, pēnei rawa te nui o te tangata ka tae mai ki te hiki nā haki i tēnei ata. Kei te kite, kua tīmata haere rā te piki rā o te mana o te pau kai i waenganui i a mātou. Anei rā,

Ko te reo te take.